Ka channel ah kan lo lawm leh vek cheu a, hei tun tum ah chuanin Marinese tui leh awlh tam taka siam dan kan en ho dawn a ni, bawlhlo hau tak si lo khawi hmun ah pawh kan hmuh theih tur ang khan ka rawn siam dawn a ni, hei hetlai ah hianin ka bawlhlo hman tur thenkhat te ka dah a, Artui chunghmil sa pum hnih ania chuan chini fian te khat leh black pepper hei a sawm lo a mum ang chi kha maw hei hi ka kang hmasa phawt a ni engmah telh lovin a lawng tawp khan thir belah ka kang a chuan chi ka dah bawk a purun var pum li ka hmang bawk lo ani chuan tel leh tui kan hmang bawk ang a nakinah chiang zawkin ka hman tur ka bawlhhlawh hman tur te hi ka rawn ti lang tho ang aw. chuan tihian grinder ah hianin kan her dawn a ni kan khung lut ang artui pum hnih chhunghmin sa kan dah lut a chuan purun var kan dah lut leh a black paper leh chi leh chini kan dah lut bawk dawn a ni. Chi hi Fiante chanve ka hmang a, chimi hi Fiante khat ka hmang bawk a ni. Artui hi a duh tan chuanin a hel a hman theih bawk a ni. Chuan Tel Fiante khat kan tel ang. Tel Fiante khat kan tel a, chuan Tui hi Fiante khat tling lo deuh Fiante chanve vel kan tel leh a. Tihian kan chhin anga kan her sawm tawh mai dawn a ni. Tihianin rei vak lo kan han her a, thil sawm har tur kha a awm lo va, kan chawk deuh nawk nawk a, ka duh ai chuan a khal hret a. Ka duh aiin tui leh tel khan a hneh lo hret a, tel tlem kan pelh belh anga chuan tui tlem kan pelh belh bawk ang, ka duh ai a kawi tha lo tih na nih chu a khal hlek. Tel hi. Fiante khat vel kan telh belh anga chuan tui hi fiante khat kan telh belh leh bawk ang. Tihian tel hi a hma kan telh nen khan fiante hnih kan telh a chuan tui hi fiante khat leh a chan ve kan telh tihna a nih chu. Tihian kan her leh ang aw. a kawi tha ta lutuk tunah chuan a mawi tak fung hian mayonnaise chu kan lo siam zo ta. A rim pawh chui. Black pepper kha a mum kher kha a ngai lo va, kan neih loh chuan a mum kha kan neih loh chuanin a dip sa dawra an zawrh a powder kha kan telh mai dawn nia aw. Fian te khat vel kan telh ang. Bowl ah hian kan chhuak chhuak ang aw. Min hmu chiang thei em? A mawi tiraw u hmel lan dan pawh hi a rim a tui tak. Kan ei chin ang hlem. Tui lutuk. Helaiah hianin paratha pakhat ka la nei a, chuan roll ka siam ang a, ih kan ei nghal daih dawn nia, aw mayonnaise hmang hianin mayonnaise hi kan hmang nghal dawn nih chu. Spring onion ka nei a, chuan zikhlum kau khat ka telh dawn bawk a, kan chan hmasa phawt ang e. Spring onion hi bakcheh a chan mai hi awlsam zawk a. Zikhlum hi kan chan leh ang. Duh chuan purun sen te pawh kha telh thei a mahse purun sen tih vel te kha chu telh lo mai ang aw spring onion kan telh tho bawk a chuan spring onion leh-- Spring onion leh zikhlum chu ka chan zo ta a, tian mayonnaise nen khan ka chawhpawlh dawn nia. Ti hianin hei spring onion leh zikhlum chan sa hian kan mayonnaise siam hi kan pawlh a, ngangun deuhin kan chawhpawlh dawn ni. Kan hmuh ang hianin hei kan mayonnaise siam chu a hmel a mawi hle mai tih rawh u. A hmel a mawi ang bawk hianin a tui em em a ni. Kan duh chuanin chhang thawpa te pawh kan tat thei a, chhang thawpa tah te pawh khan a tui em em a ni. Chuan paratha kanna tur kha thir ber kan chhuak anga tel tam vak lo kan laih anga, kan tel chhuan kha lo sat deuh hlek hunah khan ti hian kan han ti darh deuh anga chuan paratha kha kan thlak ang. Paratha hi ready made an pack an zawrh ang chi kha a ni a, ti hian reilo te kanin a ei nghal mai thei a, hetiang paratha hi a tui ka ti em em a, a puar pawna a ni. tih hian kan let ang a. Paratha hi kan duh ang tawk a hmingin kan kang hmasa phawt dawn nia. Chuan ti hian ka let leh a hei ka duh ang tawkin paratha chu a lo hmin tawh a chuan artui pakhat ka chhu keh a, a chungah hian ka telh dawn a ni. Egg roll ang deuh kan siam dawn ni maw roll chuan tian artu hi paratha ah hian kan han ti dar anga chuan kan let anga paratha kha tikhan artui kha a hmin hunah gas kan off tawh mai dawn a ni. Tihian hei artui pawh alo hmin tawh a gas ka off tawh a chuan spring onion leh zikhlum leh mayonnaise ka chawhpawlh sa kha kan roll siam turah khan ka dah a paratha ah khan chuan tomato zai leh kan telh bawk dawn a ni. Tiang kan duh ang tawk a, kan dah rual rem hnuah hianin a chungah hianin tomato ka zai lep a, chu chu ka dah bawk a, chuan kan duh chuanin sa te pawh kan telh thei a, kan duh duh kha kan telh thei a ni chuan chhibung var ka telh leh bawk a tikhian kan rawl tawh dawn a ni. Ti hian hei ka rawl zo ta a, khu a chhunga a in rawl tha reuh lutuk a, chuan a lai takah hian ka zei bung a, kan hmuh ang khuanin khu a tui hmel hle mai ti rawh u, a hmel lan dan pawh hei a mawi sar sar lutuk. Ka sawi fo thin tawh angin eitur riau reng hi chu a hmel lan dan hi a pawimawh em em a ni. Kan rawl siam pawh hi hei a tui hmel ti rawh u, ka in ei chhin ange aw, a lai takah khan ka zei bung a, tui viau turah ka ngai a ni. Thil ei tur ngat hi lo zawng ve char char zel a maw? Ru aw kan ei tir ve ang. A tlang lai te hi ei ve mai rawh se tir aw. a tui tawp a nih chu kan ruat siam pawh hi eia man hla tawp a nih chu heti ang a thil tui na deuh ang chi hi ka ei chak tawp a nih chu ka ei fuh khawp mai ka siam fuh khawp mai tikhan in mah English kan siam dan kha chu a kan hmuh ang khan in a harsa lo va bawlhhlawm hmuh han harsa leh hautak lutuk kha kan hmang lo bawk a khawi hmunah pawh Kan siam theih tur niin ka hria a. In lo hlawkpui a, in lo tangkaipui ve leh ngei ka beisei. Aw le tum tum, video tan chuanin duh tawk leh phawt ila, video leh pekah kan za vain eitur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia aw, chumi hma zawng chu in za vain ni hman nuam zan hman nuam vek u le, bye bye vek u le, lo tawng ve nasa tak aw, bye bye, bye bye.